Таһынча тоғыз жүз тоғызын сыллаахха биһи бастакы президеммит Михаил Ефимович Николаев оччолорго Верховный Хевиет председателинэн үлэлии олорон Верховный Хевиекке дьиэ кэргэн оҕо дьахтар отдела диэни тэрийэн миигин университекка үлэлии сылдьар киһини ыҥыран ылан онно хевидиссейинэн оҥорбута. Дьэ онтон ылата Атым бэҕит билэргэ курдук тоҕуһан сыллар ити өрүкүйүү, бэлэтэргэ дылы патриотическай өй-санаа, уһуктубутун, хас биирдии киһи республика олохтооҕо туох эрэ туһалаах, туох эрэ үчүгэй киллэрдэрбин диир кэмигэр биһи дьахталлар, активистар бары мустаммыт Үлэ бөҕөтүн үлэлээбиппит. Хорунаалбыт дойдубут сайдыытын араас экономическай ыарахаттарын да кэмигэр үрдээх ыарахан кэмнэри толуйан баччааҥҥа дылы бу тахса турар уонна үрдээх үчүгэй бу быыстапка тэриллибит бүгүн эргиллэн кэлэн баран 30 сыл анараа өттүнээҕи өйбүтүн, санаабытын, туох кэпсээммитин бу дьахталлар актыбыыстара, үчүгэй дьиэ кэргэттэр, уонна биллиилээх дьоннорбут туһунан ити выставка туруоруллубуттар. Манна аныгы үйэ сиэринэн бу QR-кодтар диэннэр бааллар эбит. Онно төлөпүөҥҥүн даҕайдын даҕаны бу бүтүннүүтэ статьян бүтүннүүтэ көстөн кэлэр бары сурунаалы бартын көрүөххэ сөп эбит. Хотун диэн ааттаары гынан эрдэхпитинэ маннык атын сурунаал эмиэ тахсаары гынна диэн бүгүн регистрациялаабатахтара. Ол кэмҥэ эмискэччи бу Сэмэн Тумат этэргэр лы киирэн этэн баран устанан хаалбытыттан онтон сиэттэрэммит биһиги далбар хотун диэн ааттаабыппыт. Уонна мин ханаабар бу сүрдээх сөп уонна чопчу аат буолбут. Билигин хака дьахтарын хайгыр күннэригэр хака дьахтарын туһунан тупсаран этиэхтэрин баҕардахтарына хаһан баҕарар далбар хотун диэн этэллэр ол аата норуот ылыммыт аата ол аата норуокка Өссө баҕар былыр-былыргаттан бу өйдөбүл баара эбитэ буолуо. Дьиэтин-уотун тутан олорор бэйэтэ кыайыылаах тутуулаах, үлэһит, сиэрдээх дьахтар бу Далбар Хотун дэнэр диэн. Ону бу сурунаал маннык ааттааҕа норуокка тарҕаммыта, ылыныллыбыта уонна күн бүгүн Ол аатыгар сөп түбэһэр гына үлэлии олороро бу биһитини бастакы нүмерин тэрийсибит, оҥорбут дьоҥҥо үрдээх үөрүүлээх сол. Биһи бу сааһырбыт ветераннар, кырдьаҕастар ити далбар хотун хайдах курдук аптардытыаттанан испитин биһи харахпыт ортоту ааспыта. Ону уна герой да быһыытынан биһи тоһурунаалга тахсыырпыт. Бу билиҥҥи ону тэҥнээн көрдөххө бу 30 сыл устата олохпут араас түһүүлээх-тахсыылаах этэ. Ити биирэн маҥа дьахталлар, кыргыттар актыыбынастара олоҕу сэргэхсиппитэ диэхэнэн. Общественнай тэрилтэлэр төһөлөөх элбэх киһини түмэннэр, кинилэр настроенияларын тупсарыыга, оҕолорун иитиигэ туһалыыра. Ити муна дьахтар бэйэтэ личность быһыытынан хайдыытыгар сүрдээх үчүгэй быһылаах этэ диэн мин саныыбын хэптэ.